Xi nies jgħidu, Għaliex ma nużawx dik il-kelma antika? Għaliex ma bqajniex nużaw dik il-kelma, tlifniha, u qed nużaw kelma jiena naf mit-Taljan jew mill-Ingliż? Inkunu qed nagħmluha mhux bi skop, bi skop inkunu qed nagħmluha mhux għal xejn, ma tantx hemm lussu fil-lingwa. Jiġifieri meta flok mara tqila jgħidu mara pregnant, pereżempju. Biss bin dak qasam li isaħħarni għal ħaġajta. Li interessani għal dil-bidla kontinwa li hemm fil-kliem. li għandek flok eh, ħarqa, il-ħarqa saret nepi, mhm. li tarbija saret baby, li l-qabla jew il-majstra saret il-midwife, mhm. li eh, fejn fejn li tredda li tarbija saret t-breast fidja jew eh, xejdu tija breast daw l-affarijiet. Tija breast. Għalija, daw
li l-om Il-kelma omm qed issir mother hemmhekk f'dawk iċ-ċriegi, ġifieri waħda li twellet u x'naf jiena. Ehm, issa, ikun hemm min qed jismana żgur ikun hemm min jgħid, eh, imma hekk qed nitilfu l-kliem, ehm, il-lingwa tneqirduha. U ħaġa oħra li. Li inti ma Ma tissottoskrivix għalihom daw daw tip ta' stqarrijiet. Assolutament.
Tħossom.
Mhux nostalġiċi. Mhux jifmu mhux jifmu l-kwadru kollu, ġifieri m'għandekx kapriċċ meta tiddaħħal kelma qed tagħmilha biex timla xi ta' vojt. Ġifieri, għal xi raġuni għal xi raġuni Loki Tinħossuha ma taqdinix dil-kelma, Loki. U ridna kelma oħra. U x'għamilna ovvjament isselifna mill-Ingliż, għaliex l-Ingliż mhux il-Finlandiż, mhux ma raġunijiet ovvji. U ħadna toilet. Ġifieri jien jekk ngħid ħammur sat-toilet f'kuntest formali, okej. Jekk ngħid ħammur sal-Loki, le. Kien hemm mument li kienet aċċettabbli ħammur sal-Loki? fis-sens f'kuntest, le, fil-ħajja tal-Waze hemm ħafna affarijiet li huma ferm għar li huma aċċettabbli sewwa, le, fil-ħajja ta' nies li jappartjenu għal din iċ-ċivilizzazzjoni tal-lum. Jekk kellekx Loki rridu nibdew, ma kellekx hu. Sewwa, ġifieri ġa lussu li għandek Loki. Mhux hekk, u mhux qed immorru l-bogħod hu. Mhux hekk.
Ġifieri jkollok Loki komunali tal-kerrejja pereżempju. Apparti li Loki ġifieri kien tar-rejiet hu. Bħal ħafna affarijiet li bdew minn hemm. Imbagħad meta l-bniedem beda jsir re wkoll, beda jkollu l-loki tiegħu, hux? Ewwel wieħed tnejn tlieta. Imma ġifieri daħal biraħ tlul qed ngħidu di bidla li seħħet dan l-aħħar hu. Qabel kont tagħmel hu.
Kif tarana ma se, ġviri, ehm, kif saraħ li sejjer dan din il-mixja tagħna lej il-lingwa tħoss li li ehm, qegħdin eh, qegħdin intejbu, qegħdin nitilfu il-fakultà li nitkellmu eh, ma xovjant. Għarrit. Kif qed tara sejra inti l-istorja? Qed nitilfu il-kliem jew il-fakultà li nitkellmu? Naħseb il-fakultà li nikkomunikaw forsi. Blosset li taffariet differenti u dawk eh, huma. Milli maħna eh, nibdew. Ehm, Għax nitkellmu bil-fors bil-fom u ġek. Le, Le?
Le.
Per eżempju, jien jaffaxxinani li ġifieri la darba naġġornaw id-Dizjonarju tal-Malti rridu ma tkellem inżidu wkoll tikteb fuq Messenger jew WhatsApp u x'hekk. Hekk jgħid, hmm. ġifieri aħna konna ngħidu tiċċettja. Kan kelmek Messenger.
Aħna qabel konna żamm tiċċettja, tiċċettja intilfet inqata' tiġifieri. Issa ħankellmek, ġi ħankellmek. Hmm. Qabel kienet tajt kelma ma dak li jkun, imissa hmm. saret tfisser tikteb, tibgħat ġifs, tibgħat emojis, da kollha huma Modi ta' komunikazzjoni hu. Sewwa.
Anka ħa nara x'għedt li, pereżempju. Le? Ija, proset.
Ħa nara x'għedt li.
X'tgħid, jiġifieri anka tgħid, mhux biss titkellem. U tara. Ħa nara x'għedt li, eħe.
Le?
U? U tara. U tara, mhux ħa nisma' x'għedt li. Eżatt. Jiġifieri inti diġà qed tgħid ħa nara X'għedt li, eħe, jew inkellmek fuq il-WhatsApp, jew inkellmek b'SMS, jew kellimni Messenger, eċċetera. Mela, ħalli nara nipprova naqgħadhom flimkien kemm jista' jkun. Sewwa. Ma diffiċli. Mela, aħna kultant ninsew li bħal kull ħaġa ħajja, il-ħajjin jiċċaqalqu. Mela, jekk il-lingwa hija ħajja, ħa tiċċaqlaq, ħa tinbidel. Għandek dil-lingwa hija xmara l-ħin kollu għaddejja, l-ħin kollu tinbidel, il-ħin kollu. U bħadġi li kollok xaħat li jaqbad barmil minna, u jgħid għamil dizjonarju. U mela li jkun ġabar il-lingwa jkun ġabar zik. Jew jiprofa jina f'tank kbir, xorta. Mandek ċans, ma jemx ċans li bora.
Għalfej, għalfej dak il-ċans ma jeżistix. Għax il-ħin kort imbidel. Malli malli joħroġ id-dizjonarju, anzi qabel ħafna qabel ma joħroġ. Ah, l-għonet diffiċi ħafna tiġbor il-klim kollu. kif konna qed ngħidu, ġifieri il-kliem. Għandek il-kliem għaddej fil-familji pereżempju, il-kliem idjusinkratiku, mhm. il-kliem fost il-maħbubin, kif tistab dak kollu? Mhm. Jekk pereżempju aħna dan niftakar meta kważi konna ngħidu ehm, it-sitzitz, ma nafx minn fej iżik ġibnija, imma it-toast jekk ma ridniex mill mit-toaster dik li jitla l-fuq imma mill-sandwich toaster, kan jgħidu għamilli toast bit-tizzit. Ma nafx m'għandix idea minn fejn, imma għandix dubju li kulħadd b'xi mod fil-familji fiċ-ċiriki tiegħu għandu dal-kliem. Kważi kważi kull grupp ta' ħbieb ikollu l-kliem tiegħu biex ifisser jien naf xi ħadd mazza jew jew jien naf dawwar id-diskors. Jew it-tfal l-iskola jqalgħu laqam lill-għalliema. Jiġifieri hemmhekk għandek din logħba għaddejja. Tista' tkun kelma li teżisti, kelma vvintata. Fakkartni verb, da semmejnih, jiġifieri li jużawh mal-Malti. Nippreservaw anke l-Ministri u hekk, nippreservaw il-lingwa Maltija. U jien nibda tipo nkun qed titnaqqsam il le lapes ma naqsmux imma għax inti x'tippreserva? Xi tippreserva? Tippreserva ġifieri iżommu fl-istat oriġinali tiegħu hux. Meta tippreserva jiena f'xi fossila, f'xi mużew. Jew tippreserva l-ikel, X'għandha konserva? Ġifieri, mela lingwa tal-preserv jew. Ġifieri, xi trid tippreserva? Għandek din ix-xmara għaddejja. Jekk ħa naqbad, jekk ħa naqbad barmil ilma minnha, ħa jiġi ilma qiegħed. Ġifieri, il-lingwa jekk irridu insaħħuha, dak li jridu jgħidu aktar xi l-Ministri, jridu jinvestu fiha. Sewwa.
Ġifieri ma jistax ikollok il-Gvern Malti, l-awtoritajiet li ma jużawx il-Malti. Ma jistax ikollok il-President itik biro, mhux ħa ngħid pinna, biro, u jkun hemm miktub President of Malta fuqha. Ma jistax ikun ikollok Ministru qed iniedi kampanja u l-posters ta' wara jkunu kollha bl-Ingliż u l-kampanja jkun jisimha bl-Ingliż. Ma jistax ikun il-websites tal-Ministeri kollha bl-Ingliż kważi, forsi nduru xi erba' minnhom bl-Ingliż. Jekk ma jużax il-Gvern Malti, ma mhux qed nitkellem f'sens biex inkun ċara, il-Gvern assolutament. Jekk ma jużaw, jekk ma jużawx l-awtoritajiet, minn min ħajużah il-Malti? Il-Gvern taż-Żimbabwe, ġifieri min ħajża? Mela, biex nifhem ukoll tajjeb mhux qed ngħid nużaw il-Malti u ma nużawx l-Ingliż, għax ħafna drabi wkoll hawn Malta jsiru jekk mhux ħmar felu bil-fors tipu jew view. Mhux qed ngħid hekk assolutament, ġifieri. Għax għandek dal-fenomenu fil-proċess tal-bidla tal-lingwa li inti meta tidħu kelma mill-lingwa oħra, mbagħad tadatta. Daw għandna ħafna minnhom, pereżempju l-pocket. Il-pocket ma jfissirx il-boot. Mhm. Ifisser għal-Malti mhux għal-Lawċin, insomma, x'Lawċin ma jużawx pocket. Ifisser pencil case. Sewa.
Idu l-spostament li inti taqbad il-kelma, imma eh. t-tifsira titfa' għal tifsira li trid inti. Ewa, ġieli jsejħu psewdo-Angliċiżmi, ġifieri, ġifieri inti qed taqbad kelma mill-Ingliż u taparsi Ingliża. Per eżempju, jien naf f'ħafna pajjiżi Ewropej jużaw il-kelma smoking, jew bit-Taljan lo smoking, biex ifissru mhux it-tipjip, imma biex ifissru l-libsa twila, insomma, ġifieri. Dik kif ġiet, ha, kif waslet dik? Kif ġiet tal-pocket, li minn boots, Jew jien naf u jien waħda li li toġobni ħafna hija il-very good. Il-very good, illa alla kemm tajba, il-very good. Ġifieri li minn frażi very good, il-Malti tik bil-plural, mbagħad mhux biss jisir nom il-very good, bil-plural u xek il-very good, zumma. Il-very good. Eh.
Għalija, tagħmel very good. Um, għaw min daw, ħares li jom, ma nafx nabat najt. snobbiżmu jew jew jgħid eh imma qed ngħarrqu l-lingwa qed nitkellmu la Malti u lanqas Ingliż, nista' nifhmu tal-argument, però jien nħares lejh minn perspettiva oħra. Ġifieri, li kieku nafu iktar l-istorja tal-lingwa, nifhmu li dawn huma l-iktar proċessi komuni. U organiċi.
Ġifieri l-karozza, meta nużaw il-kelma karozza. Karozza kelma li nsibuha f'dizzjunarji ta' 200-250 sen ilu, imma mhux bis-sens ta' karozza tal-lum. Kienet il-karrozza, u xek il-karrozzin, eccetera. B'din li l-tifsira. Ġifiri, dik taħlet mit-talja. Kemm hemm kliem li bdinhom it-tifsira, nkun nibdu tifsira. Apparti li hemm minnhom, ġifiri li ġraw dal-aħħar, ġifiri mazza. Għaliex mazza u mhux martell u mhux tnalja? U minn bdija, ġifiri, u kif infirxet? Kif tista' twieġibhom daw? U għaliex xi ħadd kattiv? Għalfejn ma, u għalfejn mazza taħseb? Li qed insaqsi. Eh, le, għalfejn taħseb mazza? Fis-sens għalfejn xi ħaġ- għax xi ħaġa li ttik daqqa u ssamrek spieċta? Ġieli qlajt daqqa ta' mazza. Għal grazzja t'Alla le, bro, Jien ġie- ovvjament. jien ġieli ħadd subajja. bro. Eh, tuħu daqqa. Eh, tuħu daqqa. Mod ieħor. Tip- Tipo u għal-ola livell ta' Daqqa ta' uġieħ.
daqqa li tista' tieħu. Eh, Sakemm mhux it-tajrek tal-linja, imma Daqqa ta' trakk. Eh, ma nistax nifhem għalfejn. Ġifieri għax rajta u tatek daqqa talla. Jew fija daqqa.
Ma fija daqqa, allura int il-mazza, jitiġi. Eh, il-mazza, għax wara kollok xaqsam maħħa. Tħallik taħt.
Tħallik stampat.
Hmm, segu. Hmm, Solvi.
Teorija tiegħi ma. Daw, daw, eh, Nistaw nodu sejren hekk u kulħadd jorf teorija differenti, li huwa interessanti ħafna. Ma jiġri għaliex aħdar kattiv.
Għalfej aħdar kattiv. U bl-Ingliż green huwa xi ħadd inesperjenzat u. Jew green with envy ukoll għandek l-Ingliż. Jista' jkollok eżatt, jiġifieri xi ħadd qed jgħir. U għalhekk id-dizzjunarji ma jistgħux ilaħħqu magħna, ġifieri d-ħin kollha għaddejja. Il-lingwa ħin kollu tiġġedded. U da d-diskors allarmist fuq li l-Malti jgħid jispiċċa eċetera, ma għandhomx idea x'qed jgħidu, ma għandhomx idea x'qed jgħidu. Il-Malti. tiegħi jisimgħu anke ċerti tfal, għandna rakkont ta' tfal jidhru ma tfal kelmu bl-Ingliż biss. Nafu ħafna tfal li mbagħad meta jibdew jitfarfru, speċjalment fis-sin tas-sekondarja, mbagħad jqelbu għal Malti jew fis-six form eċetera. Ehm, għal numru ta' raġunijiet, insomma, imma il-lingwa ħin kollu tiġġedded, il-ħin kollu, u żaza huma l-mutur ewlini ta' dil-bidla. Għax jippruvaw jinażlu minn ta' qabilhom fil-mod kif jagħmlu xagħarhom, fil-mod kif jilbsu, x'naf jiena, u anke lingwistikament irridu jinqataw. U jibdew jagħmlu dan. Eh, ħammut, ejja minn hemm, taqla l-art, mawx. Taqla l-art tajba.
Mawx.
Anka il-frażijiet. Ħażin għaġeb, ejja. U issa saret ħażin mewt saret mewt. Oħra malla u talla fuq kollox. M'Alla t'Alla Alla il-ħin kollu.
Mela, tlaqna?